לוזי טווערסקי, שלום עליכם. עליכם שלום, נע זיי מיר מוחל, כ'געהאט פראבלעמס מיט די מיט די אינטערנעט קאנעקשאן דא אביסל, באט שכוח פארן פארן מיך איינלאדענען, ס'מיר א כבוד, און און אויכעט אויכעט פאר מ'הייבט אן, איך דארף מיך אויך אנטשולדיגן וועגן איך רעד נישט אידיש יעדן טאג, איך רעד שוין זייער לאנג נישט קיין אידיש, סאו איך האב מורא אז כ'האב מורא כ'האב מיך פארפלאנטערן ערגעץ אינדערמיט דא, סאו זיי האבן מוחל פאר דעם אויכעט. איז וואס איז וואס איז אייער פארבינדונג מיט די וואלן היי יאר? מיין פארבינדונג איז בה בעצם בין איך זייער אינטערעסירט אין דעם ווייל איך ווייל ס'גייט מיך אן וואס וואס ס'גייט פאר יעצט אין די וועלט. איינער האט מיר געזאגט עפעס וועגן אז אז ניו יארק סיטי האט געזאגט. וואס רעדן אידיש פאר א פאבליק סערוויס אנאונסמענט, א קול קורא, וואס א חילוק, בקיצור. און זיי זוכן איינער וואס רעדט אידיש, און און כ'האב געהערט אז זיי, כ'ווייס פון עקספיריענס אז אסאך מאל די סארט דזשאבס קומט אן צו קומט אן צו אידישיסטישע אידישיסטן און די פראבלעם איז אז היימישע אידן פארשטייען נישט קיין אידישיסטישע אידיש און די מטרה פון די גאנצע

געמישט, ס'איז מער, ווי מ'זאגט אויף ענגליש, לעס פארמאל, יו נאו, ס'איז מער, מער המונים'דיג, עניוועי. היימיש. סאו, יא, היימיש, נו, אזוי, ס'איז יונגליש, ווי מ'זאגט עס, נו, בקיצור, איז האב איך. ווייל איך האב איך אנגערופן איינעם וואס א חבר פון א חבר פון א חבר פון א חבר, און איך האב געזאגט אז זיסן, איך האב געזאגט אז הער מיך צו, אז זיי זוכן איינעם וואס רעדט אידיש, און זיי ווילן ס'זאל זיין א היימישע אידיש און דער עולם זאל עס פארשטיין, איך בין גרייט, איך בין מסכים עס צו טון בחינם, איך דארף נישט קיין געלט.

ניו יארק סיטי סיוויל אינגעידזשמענט קאמישאן אויף כמעט אלע שפראכן פון דער וועלט, כאטש אלע שפראכן פון ניו יארק געגנט, אריינגערעכנט אידיש, און מיר זענען זייער אנטציקט מיט דעם, לאמיר קודם הערן אביסל וועגן דעם און דערנאך וועלן מיר רעדן וועגן אייער ראלע אין דעם.

אדער מיטברענגען וויילער אינפארמאציע. לאמיר ווייזן די וועלט, אונז זעמיר ניו יארקערס, אונז זעמיר וואוטערס. ווייזט אייערע רעכטן. אונז זענעמיר ניו יארקערס, אונז זענעמיר וואוטערס. יישר כח. יא, אונז זעמיר ניו יארקערס, יו נאו, און אפילו איך, אפשר יעצט, איך מיין איך וואוין יעצט אין ווי, אין קאליפארניע, אין סאוט דעקאוטע, אין נארט קארליינע, אין ניו יארק, אין איבעראל, אבער למעשה,

און יעצט וואוין איך אין איבעראל דא און דארט. איין פראגע, איך וויל אייך פרעגן צו זייט איר פון צווייטן דור אדער דריטן דור נאכן חורבן? איך בין די צווייטע דור נאכן חורבן, סאו מיינע עלטערן מיינע עלטערן זענען געבוירן נאכן נאכן מלחמה. זיידע באבע זענען געווען אין אייראפע אבער זענען זייער וויי נישט נישט אלע פון זיי זענען זענען געגאנגען אין לאגער אבער זענען געווען אין אייראפע און רוב פון זיי זענען געווען אין אין אין ראמעניע ווי ס'נישט ווי ס'נישט געווען אזוי געפערליך ס'איז געווען ס'איז געווען שלעכט אבער ס'נישט געווען אז מ'האט זיי מ'האט זיי נישט געהארגעט יעדן טאג דארט אויף די גאסן איז אבער זענען געקומען קיין אמעריקע יא נאך די מלחמה. מיינע מיינע מיין מאמעס עלטערן זענען געפארן אויף ארץ ישראל נאך די מלחמה און מיינע טאטעס עלטערן זענען געקומען קיין אמעריקע נאך די מלחמה.
און איר זייט הקיצור געבוירן געווארן אין בארא פארק ווי איר זאגט און געוואקסן אין די פרומע קרייזן, איא?

אבער משפחה איז מער ווייניגער בעלזיש, און יא, און יעצט, אבער יעצט בין איך נישט, איך בין נישט פרום, איך בין, איך בין מיין אייגענע, מיין אייגענע מענטש.
יא, מיר ווייסן, די שטענדיגע צוהערער ווייסן, איר זייט געווען אויף אונזער פראגראם עטליכע מאל, איר זייט באקאנט אויף דער אידישער גאס ווי אן אקטיאר, א שוי שפילער, און איצט איז געקומען צו דעם אז מיר זענען אויפן שוועל פון די וואלן, און וואס איז זייער פארבינדונג מיט די וואלן און מיט דעם אנאנס, וואס איז אויף א זייער גוטן אידיש, כאטש א כעמישן אידיש. יא יא יא, סאו סאו אקעי, סאו הער סאו הערס די טינג, דאס איז די זאך, איך האלט, איך ווייס איך ווייס באמת אז רוב פון די מענטשן וואס הערן וואס הערן די די וואס זעען די ווידעא און וואס הערן עס אה איך ווייס אז רוב פון זיי זיי גייען וואוטן פאר גייען וואוטן פאר טראמפ איך ווייס און קענסט אפשר פרעגן איז פארוואס פארוואס וועסטו גיין און אינקארעדזשן מענטשן צו וואוטן פאר טראמפ און די אמת איז אז אין א וועלט פון אזויפיל פון אזויפיל ליגנט וואס קומט ארויס פון טראמפ'ס מויל, זיי זיי עסן עס אויף, סאו איך קען פון מיין זייט מיין קליינע השתדלות,

עניוועי, אבער יו נאו, עס קומט פון א טראסטעד סאורס, און איך קען זיי געבן גוטע אינפארמעישן, סאו דאס איז מיין קליינע השתדלות, עטליסט עטליסט זיי האבן עטליסט זיי האבן אמת'ע אינפארמעישן, עטליסט איך קען זיי געבן אביסל אמת'ע אינפארמעישן, וואס זיי הערן אויף וואטסעפפ און שמאטסעפפ און דאס, אקעי, יו נאו, איך קען גארנישט טון וועגן דעם, אבער אפשר קען איך יו נאו געבן פאר אפאר מענטשן יו נאו עקיוראט אינפארמעישן וויאזוי צו וואוטן, וואס מען מעג טון, וואס מען טאר נישט טון,

האט טראמפ געווינען בערך אַכציק פראצענט פון בארא פארק. און אויב דו קוקסט אויף א מעפ פון ניו יארק פון די צוואַנצן זעקסצן עלעקשאן וועסטו זען אז אז אין גאנץ גאנץ ניו יארק סיטי איז בלוי, חוץ בארא פארק, פראבעבלי מיל בעיסן, נאט סארי ווי הייסט עס דארטן, יא מיל בעיסן, און סטעטן איילענד. בעסיקלי, און איך ווייס אין די יאר וועט מסתם זיין נאך מער, און די סיבה פארוואס זיי וואוטן פאר טראמפ, איי מין, די פשוט'סטע סיבה, יו נאו איף יו וואנט טו גאו ביי, מ'וויל גיין מיט די סייענטיפיק סיבה, די סייענטיפיק סיבה איז אז דו קוקסט אויף טראמפ'ס דעמאגראפיק און דו קוקסט אויף די מענטשן, היז לארדזשעסט זיין גרעסטע זיין גרעסטע פאלאווינג די גרעסטע חסידים פון טראמפ זענען ווייט אנעדזשוקעיטעד פיפל יו נאו ווייס יו נאו און וואס האבן געווען וואס זענען נישט געווען אין קאלעדזש און קוקסט אין בארא פארק און וויליאמסבורג און מאנסי און מאנרא וואט דו יו סי אקעי סאו דער נאט גויאישע ווייט אנעדזשוקעיטעד באט דער סטיל ווייט און דער סטיל אנעדזשוקעיטעד יו נאו איטס סאו יו נאו אויף די מערסטע סייענטיפיק די מערסטע סייענטיפיק וועג עס עס צו מסביר זיין איז אז יו נאו איי מין וואס זאל איך דיר זאגן דעטס איז דעמאגרעפיק די פראבלעם איז אז די זאגסט אזא זאך און זיי ווערן ברוגז ווייל די פארגלייכסט זיי צו גוים וועל ס'דא געוויסע זאכן וואס זענען זייער גלייך צו גוים יו נאו אז ביידע האבן הענט און פיס למשל און ביידע זענען ווייס און ביידע זענען נישט געגאנגען אין קאלעדזש סאו ביידע זענען אנעדזשוקעיטעד סאו

ער זאָל ניט װיסן זײַן, װאָס מיר האָבן ערשט געהערט, אַז װאָס איר האָט איבערגעגעבן זענען רײנע פֿאַקטן, און דאָס דערמוטיקט אַלע מענטשן צו שטימען. עס הײסט זײ נישט שטימען פֿאַר דעם אָדער יענץ, נאָר צו שטימען, װאָס איז אַן אַמעריקאַנער צוגאַנג. איז ישר כּוח.

היינט וועט עס זיין פאר טראמפ און נעקסטע יאר וועט עס זיין פאר א דעמאקרעט אדער פאר איינער וואס איז מער יו נאו ווייל יו נאו אלס דארפסט אויך פארשטיין אז די די חסידישע וואוט איז איז מער ווייניגער אן אפארטוניסטיק וואוט ווייל זיי וואוטן נישט מיט די פארטי מיט די פארטיי זיי וואוטן זיי וואוטן און און און און און רוב עלעקשאנס וואוטן די היימישע עולם פאר דעמאקראטס ווייל זיי דארפן זיי דארפן די פראגרעמס זיי דארפן די די גאווערמענט פראגרעמס זיי דארפן עס אויף צו לעבן זיי דארפן עס פאר די ישיבות זיי דארפן עס פאר מעדיקעיד פוד סטעמפס סעקשאן עיט זיי דארפן עס האבן ס'איז זייער וויכטיג פאר זיי און אין אין אין נעשאנעל עלעקשאנס וואוטן זיי אלעמאל פאר רעפאבליקענס ווייל

די איינציגסטע זאך וואס איך געדענק וועגן די עלעקשאן אלס א אכט יעריג יונגל איז מען טאר נישט וואוטן פאר קלינטאן ווייל ער איז א שונא ישראל און יו נאו דעטס די וועי איט איז סאו זיי וואוטן זענען אפארטוניסטיק וואוטערס יו נאו זיי האלטן אז די לינקע זיי האלטן אז די דעמאקראטן זענען אנטיסעמיטן אבער זענען יו נאו זענען אנטיסעמיטן נעשאנעלי אבער אבער אין ניו יארק זענען זיי נישט אנטיסעמיטן, ווייל אין ניו יארק זענען זיי אונזערע. אבער אבער קוק, אין אין אין פריערדיגע יארן האבן זיי געוואוט האבן זיי געוואוט פאר פאטאקי, ווייל פאטאקי האט געהאט גוטע קאנעקשאנס דארטן. זיי נישט אומגעגאנגען, דעמאקראט, רעפובליק, איז אינטערסירט אין פאריעריגע שניי. אויב איר זייט א באלען וואלט איר געקענט געבן איין אדער צוויי סיבות פארוואס עס איז אויב איר זייט מסכים עס איז אין זייער אינטערעס אז עס איז אין אינטערעס פון טאג טעגליכן יוד אויף דער גאס א היימישער יוד אין בארא פארק למשל צו שטימען פאר ביידן.
פארוואס זאל מען שטימען פאר ביידן? יא.
אה, איך קען נישט קאנווינסן, איך קען נישט קאנווינסן קיין שום איד פון בארא פארק צו שטימען פאר ביידן. ניין? ניין. איר מיינט אז עס איז נישט אין זייער אוממעגליך. אינטערעס? ניין, עס איז אוממעגליך. איך וואלט געקענט געבן למשל אז אסאך פון זיי נעמען פאנדן פון די רעגירונג, איז דאס נישט קיין סיבה? ניין, עס איז נישט גענוג קיין גרויסע סיבה.

וויאזוי קענסטו מסביר זיין איינעם אז די סייענס איז אמת ווען די מענטש צו וועם די רעדסט האט נישט קיין אהנונג וואס סייענס מיינט? יו נאו, אז דיין טענה קומט פון די פוינט אוו וויו פון ריסערטש און סייענס, ריסערטש סייענס? וואס רעדסטו פון ריסערטש? כ'האב געזען מיט מיינע אייגענע אויגן, איך דארף נישט קיין ריסערטש און סייענס, האקט א טשייניק מיט די נומבערס, מיט די פעיפערס, קומט אריין מיט זיינע דאקומענטס און די דעגריס און האקט א טשייניק, די עקספערטס, וואס איך האב געזען מיט מיינע אייגענע אויגן, פארשטייסט? דו גייסט דיך נישט קריגן מיט דעם. איך בין נאר באקאנט מיט איין איין ווערטל, פעטער שמואליק. וואס איז פעטער שמואליק? אנקעל סעם, אנקל סעם, יא. און מענטשן זענען געוואויר אז אסאך מענטשן אין די פרומע קרייזן לעבן גוט, לעבן א גוטן טאג אדאנק פעטער שמואליק. און ווער איז מער פארבונדן מיט פעטער שמואליק, די דעמאקראטן בכלל אדער די רעפאבליקאנער וואס ווילן אוועקנעמען נישט נאר אבאמא קעיר נאר אויך וועלפעיר און מעדיקעיד און אזוי ווייטער.
אבער אבער אבער אבער ס'איז נישט אזא גרויסע עולם פון זיי, נישט אזא גרויסע עולם פון די חסידישע עולם נעמט יו נאו צדקה פון אנקעל פון פעטער שמואליק, די עולם ארבעט, ס'איז אביסל די, ס'איז אנדערש היינט אביסל, ס'איז שוין אביסל אנדערש היינט, ס'איז נישט אזא, ס'איז שווערער, ס'איז שווערער צו טון די דריידלעך היינטיגע צייטן, איז אסאך, ס'איז א קליינע. יא, ס'איז א קליינע מיעוט וואס נעמט וואס נעמט געלט, וואס נעמט וואס לעבט אויף דעם היינטיגע צייטן, פון וואס איך ווייס, איך קען זיין יו נאו איי קאוד בי ראנג, איי דאנט נאו, אבער פון וואס איך ווייס איז איז איז עס נישט אזא גרויסע חלק ווי ס'איז אמאל געווען. אבער פון דער אנדער זייט צו קען מען האבן זיי זענען אזא אזא אזוי פיל גבירין זענען פאראן וואס האבן מורא אז זיי וועלן דארפן צאלן העכערע שטייערן וואס זיי מאכן אזוי פיל געלט מער ווי פֿיר הונדערט טויזענט דאלער א יאר. אה דאס וואלט דארפסט פארשטיין אז א חסידישע אינגערמאן וואס מאכט פֿיר הונדערט טויזענט דאלער א יאר מיט נײַן קינדער איז נישט קיין עושר, אקעי? קענסט מאכן א האלבע מיליאן דאלער א יאר און וואוינען אין ניו יארק סיטי מיט נײַן קינדער און נאך אלץ נישט זיין קיין עושר, אקעי? זיין אן ארעמאן גאר. איז דאס איז איין זאך, סאו פירן טויזנט דאלער א יאר פאר א חסידישע משפחה איז נישט קיין איז נישט אזויפיל, און אבער יא די רוב פון זיי מאכן ווייניגער פון דעם, אסאך ווייניגער פון דעם, דאס איז די ערשטע זאך, די צווייטע זאך איז אז חסידישע אידן זענען זענען זענען אנטרעפענארס בטבע, נישט בטבע, במציאות ווייל. יו נאו, אוט אוו נעסעסיטי, ווייל זיי האבן נישט קיין עדיוקעישאן, זיי האבן נישט קיין, זיי קענען נישט גיין און טוהן פראפעשענעל דזשאבס, פאר די מאוסט פארט, איז האבן, עפענען זיי אייגענע ביזנעסעס. און סאו, פון איין זייט קענסטו זאגן אז די רעפאבליקען פאליסיס פון פון לאוערן די טעקסעס אויף סמאל ביזנעסעס איז גוט פאר זיי, סאו, איז דו קענסט זאגן אז ס'איז דא א צד דארטן. צו וואוטן רעפאבליקען, עספעשעלי היינט, עספעשעלי היינטיגע צייטן ווען א קלענערע חלק פון זיי זענען אויף גאווערמענט פראגרעמס און א גרעסערע חלק פון זיי ווערן אנטרעפענארס, סאו מעיבי דעטס פארט אוו די שיפט, איי דאנט קנאו.
אנדערע מענטשן טענה'ן אז טראמפ איז גוט פאר ישראל און ביידן איז שלעכט פאר ישראל, אבער מיר האבן געהערט דעם באקלאג אז די מערסטע חסידים זענען קעגן ישראל, כאטש קעגן ציוניזם. איז פארוואס איז דאס א פעקטאר אדער צו איז דאס א פעקטאר?
דאס איז שוין א מער קאמפליצירטע קשיא ווייל ווייל ס'אמת אז סאטמאר איז קעגן קעגן ציונות, בעלז איז נישט, בעלז איז היפש היפש ציוניסטיש אדער לכל הפחות אגודיסטיש. און און די אגודה איז שוין היינט אזא ריזיגע חלק פון ארץ ישראל, פון די מדינה, אז אגודיסט אגודיסט און א ציוניסט איז שוין די זעלבע זאך מער ווייניגער היינט. סאו סאו דו האסט גער און ליבאוויטש און בעלז און וויזשניץ, אפשר סקווער אביסל, אבער אסאך פון די ריזיגע, באבוב, אסאך פון די ריזיגע חסידות'ן היינט זענען זייער ציוניסטיש און אויכעט זייער חסידיש, חוץ סאטמאר און אפשר קלויזענבורג, קלויזענבורג איז שוין אויכעט ציוני, כ'מיין היפש היפש פרא איזרעיל, סאו דו האסט, סאו א גרויסע חלק פון די חסידישע עולם היינטיגע צייטן איז נישט איז נישט קעגן די מדינה, רוב פון זיי זענען זענען מיט די מדינה, סאו דאס איז א גרויסע זאך ביי זיי, רובאשקין אויך, טראכט אריין, רובאשקין, ער האט ארויסגעלאזט רובאשקין. אהה, יא יא, ער איז לובאוויטשער, יא? יא, יו נאו, און די אנדערע זאך איז אויך, נאך איין זאך, נאך איין זאך וואס איך וויל צולייגן מיט דעם, חוץ פון ישראל, חוץ פון די מדינה און וויאזוי זיי הייסן און די גאנצע זאך, איז אויך אז אז. פארטיקולערלי יעצט, אין זייער קאפ, אין זייער מוח, טראכטן זיי אז ביידן וויל צומאכן די ישיבות און די חדרים און די בתי מדרשים און די חתונות, און טראמפ וויל עס לאזן אפען, און זיי האלטן אז זיי האבן אזוי שטארק געליטן פון קאוויד ניינטין, אז זיי, די חסידישע עולם האט הערד אימיוניטי, און זיי אר אבאוט טו פיינד אוט האו ראנג זיי ווער, באט וויל סי. איז וואס קענט איר אונז זאגן וועגן וועגן דער צוגאנג און וועגן די אלע רייעטס און אזויפיל זאכן וועגן קאוויד ניינטין דארטן וואס האט איר געהערט?
איך ווייס נישט פונקטליך וואס ס'גייט פאר און איך הער נישט, איך באקום א שטיקל דא און א שטיקל דארט פון מיינע געשוויסטער און חברים, פון ווי איך פארשטיי איז איז די אינפארמעישאן וואס קומט אריין דארטן, א גייט בכלל נישט דורך די פילטער פון ריעליטי, בכלל נישט, ס'קומט סטרעיט פון QAnon גלייך אין וואטסעפפ אין די חסידישע וואטסעפפס, און ס'שפרייט זיך ווי וויילד פייער, סאו די אינפארמעישן וואס זיי האבן דארטן איז בעיסיקלי די אינפארמעישן וואס טראמפ זאגט יעדן טאג איז מען גייט עס דורך, ווער ראונדינג די קארנער, עווריטינג איז פיין, הערד אימיוניטי, עווריבאדי קען געט, וויל פראטעקט די אולד פיפל, דעט קיינד אוו קרעזינעס איז בעיסיקלי וואס גייט ארום דארטן, און זיי גלייבן אין דעם, און זיי גלייבן אז זיי זענען עקשעלי עהעד פון די גאנצע וועלט, ווייל זיי האבן אזוי שטארק געליטן אז ס'איז כמעט נישט מעגליך אז איינער קען נאך ווערן אינפעקטעד, יעדער האט עס שוין, כמעט יעדער האט עס שוין געהאט, און און איי געס וויר עבאוט טו פיינד אוט יו נאו איף דער ראנג, און טורנס אוט אפערענטלי זיי אר, ביקאוז מאר פיפל אר געטינג אינפעקטעד, סאו. איך ווייס נישט וואס צו זאגן, זענען, ס'איז, יו נאו, עגעין, יו קאם בעק, דו קומסט אלץ צוריק צו די, צו די פאקט, ווייט אנעדזשוקעיטעד, פיריעד. ווייס און נישט געבילדעט. Well, איטס, איטס, דעיס איז די, רוב פון זיי, פון דארטן קומט רוב פון זיין פון זיינע פון פון זיינע פון זיין סופארט קומט פון דארט.
אקעי גוט, א דאנק פאר אייער באריכט, און איך ווינטש אייך אל דאס גוטס און דערפאלג מיט מיט דעם וואס איר שטימט, ווילט איר זאגן פאר וועמען איר גייט שטימען? איך האב שוין געשטימט, איך האב שוין געשטימט פאר דזשאו ביידען.
גוט, און לאזער אויף איין פוס ווילט איר איבערגעבן אפשר עפעס א וועבזייטל א לינק עפעס? אה, מען קען מיך פאלאוען אויף טוויטער און אויף די אינסטעגרעם, אויף טוויטער בין איך עט טווערסקי TWERSKY און אויף די אינסטעגרעם בין איך אויף עט ltversky, לייק L פאר לוזער, L טווערסקי, זעלבע זאך.